Otumfoɔ Nyankopɔn Mmɔborɔhufoɔ nyinaa Agya. W'ayamye dɔɔso na Wo tumi so. Wokura yɛn wɔ ɔkɔdeɛ ntaban so. Woamma atamfo amfa yɛn anyɛ hanam ammɔ wɔn se. Wɔbobom sɛ gyata deɛ a ɔrepɛ obi amene no, nanso wode yɛn asie ahyɛ ɔkɔdeɛ ntaban no ase.

YouTube nsa bɛka yɛn, Facebook, Instagram, Twitter nso wo nsa bɛka yɛn. WhatsApp number no yɛ zero five four five zero six three five eight five zero five four five zero six three five eight five. Dwumadie no din de Judges Corner, Judges Corner. Enti saa mmerɛ yi wotumi sɛ spiritual judge, spiritual PM, matena adwam. a nsɛm a alɔyafoɔ no akɔ mmɔnten soɔ akɔfa ba wɔ social media platform no so no na ɛnnɛ me bɛtena ase na yɛ discusse. Lawyers foɔ no deɛ wɔn submission bɛba na after submission no yɛwie no judge panin mɛtena dwam na mayɛ cross examination fi sɛ submission nya ba wie a deɛ aka yɛ cross examination ne yɛbu atɛn na biribiara kɔda din. Asɛm a edi kan a yɛba soɔ ne sɛ, ɛnkyɛɛ biara na Glorious, eh, Glorious World Chapel International, Glorious World Chapel International sɔfo panin a ɔda soro anim kɔfa baeɛ, the founder and leader, Prophet Owusu Bɛmpa, ɛde bɛto dwa sɛ Onyankopɔn ayi akyerɛ no sɛ awiei mmerɛ mu deɛ asɔfoɔ a wɔyɛ papa wɔ ɔman Ghana mu nie. list no ɔde part one baeɛ akyire ɔkaa sɛ ɔde part two bɛba deɛ ɛnneɛ menya nteeɛ nti lɔyafoɔ no baeɛ nom kyerɛ sɛ ei judge ei ɛnsɛm a owusu bɛmpa prɔfɛt no ɛreka nie ana me sɛ daabi monya investigation na me nso mɛ cross examine ma cross examine awie mebu atɛn prɛko pɛ ma sɛ ɔboa sɔfoɔ me me se ɔboa obiara nyi biribi biara nkyerɛ no Ɔman Ghana ha, me se no pi judge Boateng prɛko pɛ sɛ yɛnni difoɔ biara wɔ ɔman mu. Odifoɔ biara a ɔfrɛ ne ho difoɔ biara no, ɔno na afrɛ ne ho, Nyankopɔn mfrɛɛ no. Odifoɔ biara a ɔwɔ ɔman mu biara yɛ korɔmfoɔ. Odifoɔ biara a ɔwɔ ɔman Ghana wie mmerɛ mu biara no, ɔno na afrɛ ne ho. Ɔmakɔ Benin, ebi atukɔ akɔ akyire, akɔdi nnuro ankasa ana ɔmde yɛ adwuma no. Ebi adane wɔn ho nneɛma bi mpataku ana wɔde odwa nhoma ahyɛ wɔn ho. Wɔyɛ nyamedwuma dabɛn. Wɔbaa nyamedwuma mu sɛ dabɛn. Da bi atwam ka kyerɛ sɛ mede odifo anaasɛ Onyankopɔn akoa a wahyɛ da asra ne ngo awie mmerɛ mu wɔ ɔman Ghana mu bɛkyerɛ wo. The whole Ghana. The whole Ghana. Deɛ Onyankopɔn de ne nsa aka no. Odi Onyankopɔn asɛm so, di ne bɔhyɛ so, di ne mmara so, di n'afahyɛ so. Edin no yɛ baako pɛ, Apostle Cardinal Hardwolf Agbalanyo. Edin no yɛ Apostle Cardinal Hardwolf Agbalanyo. Agbalanyo, Papa asomdwoe nka wo ne Teokrase mma nyinaa, Seventh Day Congregation of Teokrase. Seventh Day Congregation of Theocracy. Hwɛ, yɛnyɛ yɛn analysis basaa saa o. Yɛnhwehwɛ nneɛma mu na prɛko pɛ yɛmfa di ma to dwa o. Woahu sɛ nsɛm no baeɛ, amanfoɔ bɔ me atwie ba na woyɛ sure sɛ akwaa yi nsɛm a wɔka yi sisi so. Ɛyɛ rhythmical madness in the sense sɛ wokɔ Kumase na akɔbɔ Kwasi Awuah din a, masa me meka ne pɛn sɛ Kwasi Awuah, kane na na ɔka biribi o, ɛnnɛ ɔnka hwee. Kane na na Kwasi Awuah ka biribi. Kwasi Awua kasa tia Tonz. Kwasi Awua kasa tia Deliverance yɛpie obiam no ahwe fam. Me mewɔ Kwasi Awua video a ɔbɔ Deliverance. Ɔde ne nsa bɔ nkurɔfoɔ nsɛnsɛm bɛyɛ mprɛnsa na nkurɔfoɔ no atwa hwe. Saa tumi no a Kwasi Awua yi use sɛsi a no ɔno ɔnya no wɛn? Saa tumi no a Kwasi Awua ɛyusu sɛsi a no ɔnya no wɛn? Mma obi nnaadaa wo o, mma obi mmfa radio so program bi basaa bi nnaadaa wo. Meyɛɛ adwuma kakra wɔ Vision One ne Light TV. Masa, yɛn nyinaa na yɛyɛ asafo. Ɛhefa na ɔkɔɔ sukuu wieeɛ? Asetena mpaebɔ denden. Bisa sɛ, dɛn na ɔtee ne ho firi hɔ? Asetena, ayi, yɛfrɛ no sɛn, Bishop o sɛ Pastor Oduro no nkyɛn no, ɛyɛɛ dɛn na ɔtee ne ho firii ho? Sukuu bɛn na ɔkɔ wieeɛ a ɛnnɛ ɔbɛfrɛ ne ho sɛ odiyifoɔ? Tam bɛn na Onyankopɔn frɛɛ no? Adom no tam bɛn na ɛbaa ne so? Nana Ayew Asafo tam bɛn na adom no baa ne so? Yɛnka sɛ nokorɛ na obi biara nte aseɛ. Mesi awiei mmerɛ mu, woba a, ɛnnie duabɔ koraa mɛtumi de me life ato so. Apostle Cardinal YH. Agbalanyo. Apostle ho asɛm na yɛne wo ɛreka ho asɛm no. Homeda kurom, Homeda kurom, Pokuase Nsakyi Homeda kurom, ɛhɔ na headquarters no ɛwɔ. Kɔ ne kɔhwɛ Nyankopɔn tirimupɔ. sɛdeɛ Onyankopɔn de ne mma ɛyɛ adwuma, de ne ba apɔso ɛyɛ adwuma. Masa, obiara ma yɛ sika sɛ yɛnkasa ma no o. Menyi obiara ka prɛ da sɛ mekasa ma obi biara. Obiara ma me sika sɛ menkasa ma no. Ana papa no, the fact sɛ menim no nkyerɛ sɛ mekasa ma no. Masa, we have joined a lot of denominations. Yɛajoine Hare Krishna ɛkanka, yɛajoine Judaism, hwɛ papa bi yɛfrɛ no Apostle Seth Owusu. Judaism so mu na na ɔwɔ. So wate aseɛ? Ana ɔte no kɔkyene deɛ. Assemblies of Yahweh Seventh Day, ɛmu na na ɔwɔ. Ɔtee ne ho, ana ɔyɛ Seventh Day Judaism. Ɛno nso, ɔno nso deɛ no no. Nokorɛ sɛ ɛnnɛ mekɔ, mekyerɛw baabi a asɔre mma deda, deda mmɔnten so, bi deda asɔredan mu. Na mekyerɛw asɔredan a nnipa bɛboro bɛyɛ 150 ɛsiiɛ. Na mekyerɛw mansion a papa no, ɛsɛ ɔte mu, ɛne cars a ɔuse a, wo yam bɛhye wo. How dare you! Masa mom yɛn ka nokorɛ ne nfa asɛmpa bi nto nkorɔfoɔ tirim na nkorɔfoɔ ne hu nokorɛ. Masa wo kɔ gye sikaduro wie na aba na afei yɛ sikaduro nkorɔfoɔ bɛ hu akyire na ade bɛte asɔre a yɛn yɛ nim ne nyinaa. Yɛ nim asɔfoɔ ɛwɔ ɔman mu ɔmo agye sikaduro. Baako yi a ɔwɔ akyemɔta yi, mɛko makyi wo ne hɔ ahwan yi, yɛ nim ɔmo nyinaa. Yɛ nim nea ɛwɔ kumase. Masa ɔman yi a yɛ wɔ mu yi sɛ wo se Onyankopɔn afrɛ wo sɛ wo nso se sɛ kane no obi te sɛ ɛɛ ɛfɛn sɛ akoa yi ɔboɔ yi ɔboɔ yi a na ɔkuma se yi ɔbotan masa ɛma obi na ada wate wopɛ ɔgye ankasa a wo ɔbotan nam na woka no mehwɛ otwuro kɔ program so wopɛ ɔgye ankasa ankasa ankasa a ɛyɛ ɔgyeɛ sɛ onyankopɔn afrɛ wo asɛ sɛ woyɛ dwuma a bra yɛnyɛ ne saa. Na adze a nkyɛ tse adze Lord Kenya mo asakyera, eh, Papa Xi asakyera, hɔn a hɔn wɔasakyera sakyera, masa. Nokorɛ ne sɛ, nkorɔfoɔ nsakyera wieeɛ no, adwapadeɛ no a sɛbe mpra aduasa o, wɔn na wɔseɛ sɛ ɛkwan a wɔfaa so nyinaa na ɛyɛ kwan bɔne no, adwapadeɛ no a wɔnyaa wɔ mu no, wɔnkɔtɔn na anka wɔmmra back to empty na wɔmmɛsan nhyɛ abrabɔ no ase. The question ne sɛ, sɛ nka wɔbɛtumi a, wɔntumi deɛ a, ɛne no adwensakyera no, masa, obiara bɛtumi akɔdi aduro, akɔgye sika, akɔgye sikaduro aba. Owie na ɔnya ne ho wie a, na ɔba radio so abɛka sɛ ɔno nso asakyera. Bra, me se to go back to square zero, square one to start all over no it is not easy. Don't be deceived by their swift words. Awiei mmerɛ mu yi, odiyifoɔ a yɛreka ne ho asɛm na mede picture no rekyerɛw no, Apostle Cardinal E. H. Agbalanyo, Seventh Day Congregation of Theocracy, the man is bɛyɛ 70 years nie, over 70. Ɛnyɛ ne age na de hwɛ, yɛhwɛ nnwuma a ɔyɛ, ɛmmoa a ɔde boa society no, kɔ Ahomena kurom kɔhwɛ. They have a school from nursery to secondary school, they have hospital. Ɛmmoa no bi ɛno no, they have community on their own. Papa ne mpɛ ne ho annya, kɔhwɛ baabi ɔteɛ. Yesu Kristo baeɛ na ɔhohoro asuafoɔ no nan ase. Ɔka kyerɛ wɔn sɛ, hɛ, Nyame yɛ ma mo mo nso mo nyɛ ma foforɔ, ɔhohoro asuafoɔ no nan ase. Asɔfoɔ bɛgyina radio ne TV so a, me deɛ memfa m'asɔfoɔ, nkurɔfoɔ bɛgyina radio ne TV so a, Kwasi akeka nnwom ne gyimie saa. Na nnipa adwene mu nnɔ, nnipa adwene wɔ fam. Sɛ w'adwene ni fam a, sɛbi wontumi mfa nkɔ apɔso mo deɛ bi deɛ, ɛne nka tena fie ne fa da. Ɔsom no agyigya, sɛdeɛ amammuo no nyɛ no, saa na ɔsom no nso nyɛ. Ayɛ basaa. Seventh Day Congregation of Theocracy, saa mmerɛ yi, yɛkyea asɔremma nyinaa. Apostle nso mɛkyea wo. Obiara a ɔpɛ sɛ ɔmɛboa ma dwumadie yi nkɔ nkan, yɛmmɔ nokorɛ som no ho dawuro no. Nokorɛ som no ho dawuro no. Yɛmmɔ dawuro pa ma obi bia nte nneɛma a ɛrekɔ aseɛ no. Bɛsɔ yɛn ase. Na yɛmfa dwumadie yi nkɔ baabi biara. Ahemfo Television, YouTube, ahemfotv dot com, ahemfotv dot com, ɛhɔ na wɛbsaet no wɔ. Me din a megye soɔ ne Etwieba Kwabena Mofa. Wobɛhyia me Facebook, ɛyɛ Ahemfo TV. Instagram yɛ Ahemfo TV, Twitter nso yɛ Ahemfo TV. Nɔmba no yɛ zero five four five zero six three five eight five, zero five four five zero six three five eight five. Nti original list no a Prophet Owusu Bɛmpa de baeɛ no, mese ɔboa, ɛyɛ fake. Ɔde list biara baa a yɛbɛbɛkyerɛ mu. na wahu sɛ ɛɛ list na ɔde baeɛ no ohia supporters ɔne ɔpammɔ frank adam no akyiri no ɛne nsɛmfo bi a wadi wɔ ɔman mu no chief maa mo nkɔmhyɛ ne ade ade basabasa no ɛno na na ɔpɛ fans ɔpɛ supporters ana ɔmo ɔde sɛ list no baeɛ nti ɔbɔ odin die a na kyɛ sɛ ampa ogu so bɛ mpa koraa arekɔmɛnde me deɛ ɛne na mene bɛyɛ fine strategy na ano no Ɔpɛ supporters, nkurɔfoɔ bi, asɔfoɔ bi bɛka ne ho na nka nsɛm bi a ɔkekɛ ka na nka obi asupporte no. So wate aseɛ? Wannya nkurɔfoɔ ne adeɛ saa no nti no, na ɛsɛ ɔkeka nsɛm bi. But ɛnɛ yɛkyerɛ no pain, ɔno ɔnka ho, ɔfoforɔ bi a ɔbɔ ne din biara ɛnka ho. Obi biara a ɔlusu bɛmpa de list no baeɛ na ne din wɔm biara nso nka ho. Ɛna deɛ foforɔ bi a ɔde bɛba biara nso ɛnka ho. Ɛyɛ baako pɛ, Apostle Cardinal. Yɛnkɔgye ne hɔ sika mfa nyɛ biribi biara. me ma promote madi me ho asi hɔ wotwa me ti kura din baako pɛ mɛbɔ ɛyɛ Jesus Christ of Nazareth ɛne otumfoɔ Nyankopɔn deɛ ɔbɔɔ so bɔ asase ne dɔba koro baako pɛ ɛne awiem ne ɔman Ghana deɛ ɔde ne som asi ne so ɛde n'afahyɛ asi ne so bɛse yɛnkɔ homeda kurom September yi ne yɛnkɔdi asɛseɛ asɛsɛ oo asɛsɛ the feast of tabernacle yɛnkɔ twam afahyɛ yɛnkɔ new moon afahyɛ Sɔɔ me sɛ wohwɛ bible mu akenkan wei nyinaa wonte aseɛ ɛnyɛ Easter ne Buronya o dasene bɛhyia makra o twiaba nie bye bye.